Eh, itĩna rĩa mbere rĩa ũgũrani nĩ njũrio nĩ njohi ya njũrio nake nyina wa mũirĩtu a- a- ona anake ma- agũkinya atandatũ kanana magĩũka gwake hwainĩ rĩ nyũmba yake rĩ akamenya haha hena njũrio akoria mwari atiriri nyuma kwa ng'ania na ng'aniaĩ na nde- na ndanyua njohi ndeterwo njohi na njohi ĩno rĩ ũrenda ndĩmĩnyue kana ndĩmĩ- nĩ- kana nĩũkandahĩkia no rĩu rĩ matukũ maya twĩ namo rĩ ũrakora mwanake na mwĩrĩtu nĩ maikaranĩrie eh, maramĩta kamistĩ maraikarania kũrĩa maikarania rĩ magĩa ciara rigo maramũkũmũria atĩrĩ atĩ wathire kwanyu nyahururu naku

Eh, Mĩroreri ndakũnyita ũgeni, rĩrĩ nĩ ikereka rĩa kerĩ thabarĩ ya Kĩrĩrunyĩ ĩrĩa wendete mũno, na tũrathiĩ na mbere na ndereti itũ ya ũgũrani na rũracio, na rĩu nĩtwakinya ihinda rĩa kerĩ, ikereka rĩa kerĩ twenda kwaria ũhoro wa kũhanda ithĩgĩ, na kũhanda ithĩgĩ nokuo kũĩkaine na njĩra ĩngĩ na ta eh, mwatenaharĩka wanaigua andũ angĩ makiuga nĩ kũmenya mũciĩ rĩu haha hĩndĩ ya tene rĩ eh, twagĩa ũhoro wa 1850 1840 kũu rĩ eh, mwarĩkia ũ- kũnyuĩrwo njohi ya njũrio na nĩ mwagĩtĩkĩrĩka rĩ na mwakĩrĩrwo bibi atĩ no mũracie eh, mũciĩ ũcio rĩ njohi nĩ yacoka na nyanja ĩna bibi yakona no mũ- no mũracie no mũracie mũ- mũ- mũ- kũu rĩ na mwatuĩka rĩu mwenda mwenda gũtuĩka racia kũrĩa rĩ kũrĩa mũrenda kũgũrana rĩ eh, mwanake maumaga na mwakini wake niguo hwainĩ matanoka kũracia rũciũ maumaga na mũratawe wakini wake makoya kamwate na kaharika gathenge na gatũrũme mbũri ciarĩ inya no thikũ ici maugaga nĩ mwate na harika magagĩthiĩ nacio magacihũra magathiĩ kwa mũirĩtu makaingĩra matina matigarie na mũndũ makaingĩraga gĩcegũ kwa, kwa nyũmba ya mũtumia wa nyina wa mũirĩtu makaingĩra gĩcegũ na maga- ma- ma- magacihingĩra kũu mbũri magacikia kũu eh, mwatĩ harika gatũrũme na na gathenge magatwara kũu macitwara kũu rĩ makauma na matikwarĩria mũndũ nĩguo mbũ- mbũri icio cirenda- cirendwo ci- cirare kũu ci cithugume kũu na cimbie kũu ikĩũkano nĩguo eh, ciathuguma ci- ciamia kũu tĩri-inĩ ũcio kũu mathiĩ kũraga ciarĩ nĩguo and- a- a- ngomi citũ cimenye atĩ andũ acio nĩ ma- eh, nĩ nĩ kwenda kũracio kũndũ kũrĩkũ kũndũ kũu Eh, nĩguo mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ tũrathiĩ gũkĩa rĩ nĩguo aciari magoka gwĩka atĩa Eh, ithe wa mwanake magoka na kũracia na hĩndĩ ĩrĩa magoka kũracia nĩ magagĩkorwo nĩ mahingĩirwo harĩa kĩ- makwo na kĩhingo matikaingĩre na maru- na ma- marutwo ndoco mabainwo tondũ wa rĩrĩ anake ũcio nĩ marokire ira hwaĩ-inĩ na moka-rĩ nĩ maraingĩrire nyũmba ĩno ya mũtumia maratirora rigi maraingĩra nyũmba ya mũtumia maraingĩra gĩcegũ na maratwara mbũri kũu nũ ũramahete rũtha gũka kũu guothe nĩkĩo kũrona kĩhingo na ũgũkorwo na ndoco tũgĩcoka matukũ maya tũrĩ nĩkĩo wonaga atumia mathiĩ harĩa ngĩti-inĩ mauga "Ma- hingũrĩrwo makaina tũrĩmbo hingũrĩrani ndĩ makuĩte makuĩte marigũ makuĩte indo nyingĩ magĩthiĩ kũmenya mũciĩ hau haumĩte tondũ wa anake arĩa matwarĩte eh, tene matwarĩte eh, mwatĩ na harika na macitwarĩte kĩ macitwarĩte hwainĩ hau nĩkĩo kĩu nĩkĩo kĩhumo kĩa

ciatherema gũkũ rĩ cigĩtua gũciara na, na, na cicereme gũkũ makamenya na kĩhiko kĩao rĩ nĩ gĩgũtherema o ũrĩa mbũri ciratherema noguo kĩhiko kĩao gĩgũtherema na makamenya atĩrĩrĩ amwanake ũyũ na mũirĩtu ũyũ magĩikarania rĩ nĩ magũtherema kĩhiko kĩao nĩ gĩkũrũgama o ta ũrĩa mbũri icio cieka atĩa no mũgĩgĩtwara mbeca rĩ mũgĩkĩmenya atĩa matwara ngiri ithano na mat- matukũ maya matwara ngiri ingĩ ithano mwena mwatĩ nĩ mwatĩ na harika rĩ kĩone- kĩ- hatirĩ na kĩone hatirĩ na sign ya gũkuonia atĩrĩrĩ kana ũhiki ũcio kana mwanake ũyũ na mũirĩtu ũyũ nĩ magũtũrania ta mũthuri ta mũtumia kana kĩhiko kĩao nĩ gũgũtherema. Nĩkĩo mũgĩkũyũ arĩ mũgĩ mũno atwaraga ciĩ nginya na mahũngũ. Nginya na mahũngũ nĩ kuga ciĩ live. Mbũri e, ya mwatĩ na harika ĩ live nĩguo heane ndũmĩrĩri nĩguo cithugume na cimie kũrĩa e, e, ciathuguma ciamia citukane na tĩri nĩguo tũmenye atĩrĩrĩ andå arä a mathire tene maithe maitå mamenye atĩrĩrĩ gå kå nä kå roka kå racio hmm? na, na, na mwatĩ å na harika rä cingä å ra maitho kana ä mwe kue ciacåkagio cierä nä guo må racia nake arehe kä arehe ingä cirehwo ingĩ tondũ rĩu rĩ nĩguo tũhorohie ũhoro ũyũ tondũ kwaga gũkorwo atĩrĩrĩ ũgũrani ũyũ ndũrendekana nĩ ndũmĩrĩri atĩ ũgũrani ũyũ ndũrendeka ndũrendekana kwoguo eh, mũgĩkũyũ arĩ mũndũ mũgĩ matukũ maya twĩ namo rĩ eh, maya tũragĩkĩra kayora na runda rĩ mwanake nĩ athiĩ gũtwara mwate na harikari tondũ nĩ itherũ araciarĩ tondũ gĩkũyũ-inĩ mwanake mũ- mũirĩtu wa mbere agũragĩrwo nĩ ithe ũcio nĩwe wĩtagwo nyakiambi agũragĩrwo nĩ ithe nĩ wĩra wa ithe kũ- kũgũranĩra mũriũ na akũgũranĩra mũ- akũgũranĩrwo nĩ nĩ ithe na agendia ithe na nyũmba yao koguo eh, mwatĩ na harika yatwaragwo nĩ mwanake mwena wa kini wake ũcio ũ- mwene ũcio ũrenda kũ- kũgũrana na nĩ ũgwati mũnene mũno mwatĩ na harika ũtwarwo nĩ ithe wa mwanake tondũ tiwe ũragũrana nĩ mwanake ũragũrana tondũ mwanake nĩwe wĩna wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara na waki niwe matware mwanake ũcio na harika no ũnyite wega mũno mũthikĩrĩria wakwa mwĩroreri wakwa ũcio nĩ wĩra wa mwanake ũcio atware mwatĩ na harika ona matukũ maya tũrĩ tũtĩ twacenjia nũtĩ ya gĩkũyũ no tondũ twendire mbeca mũno rĩ tũkĩriganĩrwo atĩrĩrĩ ũgũrani nĩ ũrĩ maũndũ makoragwo kuo manyitanĩte ma mega muno magi gukorwo makirumbuiyo na niyo yetagwo noti ya agikuyu uria ababa mekaga twike guo na nikio ndaguthaitha we mwiroreri wakwa okorwo ni hindi urenda guthie kuracia we we mwanake utware mwate na harika kwa kuria muraracia niguo uhoro ucio wanyu witikirike kwi maithe maitu aria mathire hau mbere koguo eh, ũhoro wa mbeca eh, nĩcio ciekĩirwo mũno ũkaigua rĩu andũ ma- mauga atĩrĩrĩ kũhanda ithege ũrehe ngiri ikũmi arabu kuma mwatĩ na harika ũrehe ũcio nĩ gũtunyana tondũ kũhanda ithege na mwatĩ na harika nĩ kĩndũ kĩmwe no rĩtwa tondũ kũhanda ithege nĩ kuga atĩa twenda kũ- kwa- kwambia kũracia twenda twĩtĩkĩrĩ- twĩtĩkĩrĩ- twĩtĩkĩrĩke mũciĩ ũyũ na rĩu tondũ nĩ twenda gwĩtĩkĩrĩka mũciĩ ũyũ rĩ nĩkĩo twarehe mwatĩ na harika no menye mwatĩ ũyũ na harika rĩ cirũgamĩire kĩ mwatĩ ũrũgamĩire ũhoereri nake har- na harika ũrũgamĩire ũciari na nĩ ũthingu tondũ mwatĩ na harika rĩ nĩ nĩ nĩ nĩ nĩ nĩ mbũri cita- citarĩ ciagĩa citarĩ ciaciara no nĩ njiairi citirĩ ciraciara koguo eh, ũmenye atĩrĩrĩ haha rĩ we wĩ we- wĩ mũgĩkũyũ kano na nĩ wenda rĩu ũkinye- mũkinye makinya ĩĩ nĩyo ikinya rĩa kerĩ ya kũhanda irĩgĩ andũ amwe maya nĩ kũmenya mũciĩ no ũ- ũgĩkũyũ kano nĩ gũtwara mwatĩ na harika kwa mũirĩtu nĩguo mũ- mũ- mũkĩroka gũkĩa mũgagĩthiĩ kũ- kũracia nao mamenye atĩrĩrĩ rũciũ tondũ nĩ tuona mbũri ici cia mwatĩ na harika rĩ rũciũ aracia me njĩra nĩ gũka maroka koguo hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ tũgacemania nawe nĩguo tũgakwaragia ũhoro wa itĩna rĩa gatatũ rĩa kwambĩrĩria kũracia na gũgĩthiaga atĩa o nginya hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ tũgagĩcemania nawe ndauga nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ